بەوەی کە چۆن تێکەڵ بووی لەگەڵ ڕێکخراوەکە چۆن کۆنتاکتە بەس لەگەڵیانە؟ سەرتا سڵاتان لەبەر سپاس بۆ بەخشێنیان دەرفەتە پرۆژێ کوردستان بۆ کلاب ئاشکرایە کە پرۆژەیەکی ڕۆشنبیری و ڕاهێنان و پەرەپێدانی تواناکانە کاتێک بیرم لەوە ئەکردەوە کە چۆن بتوانم پەیوەندی بکەم لەگەڵ جۆرە پرۆژەیەکی وا جۆرە ڕێکخراەکی وە کە گەنجا هەم بە هەم بۆ بە کللتورکردنی خوێنەوە ئاشناکردنی گەنجان زیاتر بە خوێنە و بە برەودان بە تواناکانیان سەرەتا وەک بەشداربەیەک بەشدارم کرد بەشداریم کرد لە ڕێگەی ئەو نامیلکەی کە لە بڵاویان کردبەوە کە لەلایەن پرۆژەکە بڵاو کرا بۆ بۆ ڕیکلامکردن ئەو ژمارە تەلەفۆنانی کە جایان نابوو پەیوەندیم کرد و فۆرمە فۆرمە ئۆنلاینەکەم پڕکردەوە کە بەشەی ئۆنلاین فۆرمەکەت پڕ ئەکردەوە لە فۆرمەکەم پڕکردەوە و دواتر وەڵامەکە نێردرا کە وەک بەشداربێک وەرگیراوم لە ماوەی بەشداری کردنمە سەرەتا قۆناخی یەکەم چوار هەفتەی خیان لە قۆناخی یەکەمە بەشداربووەکان ئاشنا ئەکرێن بە چۆنێتی کورتکردنەوەی کتێب واتە تۆ چۆنکە کتێبە کە خوێنیتەوە بتوانانی کورتی کەیتەوە وارۆ ئەو کتێبە بەشێ وتار پێشکەش بکەیت کە ئەمەش ئامادەیەکی زۆر زۆر باشە بە بەشداربووەکان کە هەریان ئاات کە لە هەفتەکانی داهاتوە چۆن بتوانن کتێبی خوێنراوی خۆیان بە شێوەی وتار پێشکەش بە دەوروبەرەکەیان بکەن یان بە ئەندامانی تری ئەو گروپە و بەژاردوەکانی تری ئەو گروپە دواتر هەفتەکانی تر بە دیبیت و سیمینار و ئەو کتێبی خوێنراوی خۆت کە داوا ئەکرێت لە بەژاروەکان هەفتانێک کتێب بخوێنەوە دواتر بەشەی وتار پێشکەشی بکەن و جگە لەوی کە بەشەی وتار پێشکەشی ئەەکەن دواتر ئەبێت لەسەر ئەو کتێبێک کە خوێندوتەوە نووسراوێک پێشکەش بکەیت واتە بەشداربووانی ئەم جۆرە پرۆژەیە بە سێ جۆر سوودمەند دەبن هەم ئەوەی کە ئەبن بە خوێنەرێکی کارە کە کەشێکی کەشێکی خوێندنەوە ئەڕەخسێنێ بۆ ئەو خوێنەرانە و ئەکا کە لەگەڵ خوێنەری ترە ئاشنا بێت هەم بۆ برۆدان بە تواناکانیان کە ئەبن بە وتاردەرێکی کارە ئەگە بەشدارەکە بەشداربووەکە لە پێش ئەوە ترسێکی هەبوو بێت ترس لەگەڵ هەنگاونانە ئەڕەوێتەوە دوژمنی ترس هەنگاونانە کاتێک کە تۆ هەنگاونە لە ستێپ یەکەمە لەوانەیە ترسێک کە بوو بێت لەوەی کە تۆ چۆن بتوانانی ئەو کتێبی خوێنوتەوە پێشتر کە بە قۆناغی گویا تێپەڕ نەبوو بیت تۆ کتێبە بخوێنی تۆ بشی وتا پێشکەشی بکەیت یاخود پەیامی ئەو کتێبە بگەێنی بە دەور و بەرت بەڵام ئەمە وای کرد هەر لە سەرەتاوە کە تۆ ڕایی لەسەر ئەوە کە ترسەکە و شکا کە چۆن بتوانانی کتێب بەشەی وتار پێشکەشکەی کەمە شانایە ببی بە وتاردەرێکی کارام بوو بە نووسەرێکی کارام قسەیەک ئەڵێ بۆ بن بە وتاربێژ وتاربێژێکی باش وتاری بەردەوام وتاری بەردەوام وتاری بەردەوام بون بۆ بن بە نووسەرێکی باشیش نووسینی بەردەوام نووسینی بەردەوام نووسینی بەردەوام واتە کاتێک کە تۆ چەند کتێب ئەخوێنیتەوە لەم پڕۆژەیە داوات لێ ئەکرێ کە بە شێوەی نووسراو پێشکەشی بکەیت هەم سوودی بۆ خۆت ئەبێت کە ڕا وەکوو ڕاهێنانێکە لەوانەیە هزری نووسین لەمێشک تا بچەسپێت و هەم بۆ بەرامبەرەکەش کە لە ڕێگەی سۆشیاڵ مێدیاکانی پڕۆژەکە بڵاو ئەکرێتەوە سوود بە کەسەک بەو کەسانەش ئەگەیەنێت کە نە نەیانتوانیوە یان دەرفەتی ئەویان نەبووە لە پڕۆژەکە بەشدار بن، پەیام و ناوەڕۆکی ئەو کتێبە ئاشنا بێ بەو کەسانە، وا ئەکا کە ڕۆژێ لە ڕۆژان بیر بکەنەوە بە لای ئەو کتێبەیا بڕۆن و هەر وا بۆ برەودان بە تواناکان لە ڕێگەی ئەو دیبەیتانە، ئەو سیمینارانە، ئەو گفتوگۆیانەی لە لایەن بەشداربووەکانەوە. دەستەکانت خۆش بێ. دواتر ئەگەڕێینەوە بۆ لای تۆ سەبارەت بە فۆڕمەکە قسە ئەکەین. پێمان خۆشە.